Essalawmaleýkim hormatly dostlar. Men şu gün sergä geldim. Hem sergi diýen ýaly hem-de konsert. Şoňa bir göreýin, aýlanaýyn diýdim. Şu gün gelenimde-de böleme gowy garşy aldylar. Ondan soraşdyrdym dostlardan, zatlardan. Hemme hem şu ýagdaýlar bilen sizi tanyş edeýin diýdim.

Altmyş dolar diýip goýupdyrlar. Diýseň has awadan. Türkmeniň ene bärde. Ýigrimi bäş dolardan aýal gelin-gyzlara. Bu bolsa elli dört dollar, bu elli dollar. Her aýsynyň aýratyn-aýratyn bahalaryny goýupdyrlar hem satmak üçin kömek bolar ýaly, hem-de türkmeniň milli medeniýetini tandar ýaly ile güne. Has gowy zat. Men-ä gördüm ştaýlary, indi çargat, türkmen çargaty, ýany kyrk iki dollar, togsan dokuz diýipdirler-de, indi kyrk üç dollar bolýar-da, kanadanyň dolary bilen. Ine bärde bijala saljyklar bar. Ol meşgalar on dört durar, togsan dokuz diýip durlar. Ol meşgalar boldugy şu. Ondan soňam taksam banka birde ýokka. Oho. Daraga gözüm düşdi. Bu daraga göz awadan larylardan. Has awadan darak. Türkmen darak. Muny näçe diýip goýupdyrlar. Goýaýyny kyrk dolar diýip goýupdyrlar. Has gowy zat. Türkmen gelin-gyzyň ýakasy gyrpylardan. Türkmen köýnegi 65 dolar. Oňam näme razmer diýýär, indi indi adysyýär. Oňa barlaryň uly-kiçiligine, täze bokskoýuç, aşöýde ulanylýan zatlar, ýöretmeç, ýigrimi dollar diýip goýup durlar. Ýöne türkmen düýeleri on bäş dollar togsan dokuz sent, on dokuz dollar. Indi meň esasy meni gyzyklandyran, ýaňy arada gürrüň boldy. Şu otuz dollardan diýip goýupdyrlar, indi otuz dollary az deme, bahasyny hormatly doktor Ýusup Gazymowynyň eden zähmeti, indi kitaby şu. Şuny ýörite sergä getiripdirler, bärik. Bäri gören adamlar, gelen adam, gerek adam bolsa satyn alar ýaly. Onsoň men muny soradym, muny beýdibä satyp bolmaýar hem-de ýogapireýem zadam bolýar diýip. Onam aýtdylar, Şewesiýada bag fondumyz diýdiler. Ondanam başga käbir ýagdaýlar zatlar bolsa. Muny özleri aýdarlar diýerler, bizem elimizden geljek kömek bolsa arkalaşarys da. Indi şu wagt şol sözlügi Hajymuhammet görüp otyr. gözünden geçirip otyr. Beýik atamyz Magtymgulyň kitaby. Ýa-da başga görnüşi beýik atamyzyň Magtymgulyň kitaby. Şunda Aşgabat Ine şeýdip bir göz aýlaýyn diýdim. Ine türkmen halylaryny goýupdyrlar bärde. Ýeňil. Dürli-dürli görnüşde. Ýöne bir gijijek sergijik, ýöne uly däl-de, ýöne bir gelen myhmandara bir konsert beregiňçe Barzy geldi gyzyklansalar aljak bolsalar alar ýaly. Bizi Dürdan Surata Pahyryň ýatan ýeri ýagty bolsun imanly bolsun yzy ýarasyn Tüweleme keýik onuň gyzy uly iş alyp barýar onuň adyny tutup. Her ýylda konsert geçirýär, ýa-da-da ol şinýat sergileri geçirýär we medeniýet, türkmen medeniýetine hyzmat edýär. Bu has gowy guwandyrýar, buýsandyrýar, begendirýär bizi. Ýat ýurtda, ýat toprakda şeýdip şu işleri edip türkmeniň adyny ýokary, ýokary derejä ýetirýärler, tanydýarlar türkmenleri. Inem türkmen gelin-gyzlaň egin-eşikleri bize hawa-darlap goýupdyr, buýsandyryp. Ýene aýtsam ýaly biz meşde düýe bar. Ýene ploş bar. Sag owadan bezek goýup durlar. Ýene türkmen dutary. Sen gapdan gelemde keýigiň gözi zähmet çekip gel bäri iki kurtka deýin. Saňa şu zady goýdum diýip, görjek bolsaň diýdi. Men sag bol diýdim. Men şeýdibem şu wagt film alyp otyryn, surata düşürip otyryn. Bir ýadygärlik galsyn diýip. Ýa dostum, tanyş-bilişlerim ýutubda görjek bolsalar, feýsbukda görjek bolsalar. Biziň elimizden geljek iş bolsa-da, şu işleri ederýäris. Men türkmen dony, türkmeniň eşigi.

Umuman sizi şindi tanyşdyraýyn diýdim indi göreýin käbir ýagdaýlar nähili bolýar. Bolýar häzirlikçe hoş sag boluň başyňyz dik bolsun janyň sag bolsun nirde ýaşaýan bolsaňyz nirde işleýän bolsaňyz nirde okaýan bolsaňyz ulanyşyňyza guwanyň gelejegiňize guwanyň. Birek-birege guwanyp, buýsanyp, birek-birege hormat goýup şeýt gezeli.